In macalo dano ma kwiri, dano ma niang, dano ma ngeyo piny dok wiye tiyo, omyero kong ibed ka nenone ni nying ngo ma in itye ibiweko i lobo? Nying ngo mono ma in ibiweko ki lutinoni? Ee? Kwo ngo mono ma in itye ikwo i lobo-ni? Kwone tye nining? Ee? In mono ibibedo masta-ki pi lutinoni? Nyi mono bibedo masta kii bot lutino ni ni ka kilwongo nyi ni rwot acana lutino ni bedo ki kuc kilwongo nyi ni anga nyo wod pa angadi lutino ni bedo ki kuc. Wutamo ni kit nying ngo kong ma carwot acanagi tye ka weko ne i kin piny? Nying me kwalo cuka onyo nying me kwalo onyo cato ngom mogo matino tino matye i nget unifat onyo i nget bank of Uganda kenyo? Onyo nyi in macalo rwot acana wubiywek pi ni itingo muduku AK-47 i kom Rwot Casimiro? Gin eni en aye imito nyi diki mac owinye kede? Onyo en gin eni aye omito diki mac imito i nying lutino ni omito ywek kede nyo lutino ni obito iwinye kede? Acholi kong gubineno in nining? Ki twon nying eni marac ma in itye keto i komi, in macalo acana? I wi rwodi ma yam Rwodi aye oyero, in kong bedo dong imoko niking, itwene niking i opic pa lwak ba opic ma pe megi. Ingeyo bene ada ni opic-ci pe megi, in bene kiyeri ayera. Ento man kong bedo iloko ngeyi, inen calo dong in dong in. Gin dong inongo calo ikwalo Acholi, itye ki ciling ma dong ikwalo ki bot Acholi me dong itamo ni en ciling in dong itwero lweny kwede i kom Acholi. In itwero lweny i kom Acholi ma Acholi mukene pud tye i wang bam, Acholi mukene pud bene peya kinywalogi. En lok eni weng nongo wan wabitito woko maber ki i lutinowa. History, history repeat itself and history pe rweny. Ma kite in kombeddi in inongo kede ki rwodi ki rwotti ni acana wan macalo Acholi weng wangeye woko. En mwoko komi tye ka ket calo mac oro me romo ka piny weng. Dano weng kong bed ki ngeyo rac pa cana ki pa rac ma yam okane ma onongo dano pud pe tye ngeyo ne kong bedi dong tye kati woko weng. Ma ka onongo in acana mere in onongo iryeko onongo myero mere iwek ko opic soko mere mot laling i a mere calo gwok mukwoto. ki lwaki rac nyi eni ma komgi oromo piny woko ka weng dano weng acana yo acana yo acana yo dano weng tye ka kok ki nyi lutino weng ma tye ka dongo adonga gingeyi ni acana gin marac lutino weng kombeddi dong gingeyi ni acana lakwo cuka acana okwalo cuka ki i Sheraton hotel ka ma kicwalo ni ocito obuto iye. ocito dok oboyo cukka olwii kede dong kacikaeri omako wa i dog gate eh iyaa kong ineno kit twon gin eni twon lee wic twon caro mo ma omyero in macalo rwot lacana kulu ma rwot nyingi onongo myero in itamo ni myero owinye en lok mogo me ming ming eni me kwalo cukka wa ki i Sheraton gi ka dong kimaki in rwot kimaki acikaeri. Gimaki dong kun nongo CCTV kamera ominyi ni lakwor cuka cito ca. Dong ka itye ka wot i Acoli dong kineno ni lakwor cuka cito ca, lacat ngom pa Acoli cito ca, lakwor ki nying Acoli ni cito ca, lakel balado i wi lobo Acoli ni cito ca. Acara en nying eni en aye nying ma imito ni odong ki lutinoni nyo nying ma omyero in ibed kwede i lobo kany? Acayi marac rwatacana acayi ma ka iwinyo mere watye inyero wa nyiri nyero cac mo ma in tuk ineno mere laming labwol oribgi pingo pe itute me bedo calo masta ki bot lutino ni wek diki mac ka lutino ni guwaco ka mo keken onyo i opic mo ni an wod pa rwot acana onyo an nyap pa rwot acana kom dano myel amyela me konyogi. Man gin eni ma in itye ka timone eni, in pe itye ka neno ni mono rwot acana ni in itye ka loro yo ki lutinoni? Pingo in iye ni nyingi owinnye i lok ming me carocara mogo ma konnye? Peke! In onongo ka in iwek bedo woko lawi rwodi mot peacefully onongo in pe ibineno legacy ni in nongo iweko a very big legacy nongo legacy maleng. Loyo ma kombeddi dong kiketo cing kitye i ryemi calo lakwo gweno. Kombeddi i lobo acoli kingeyi calo lakwo cuka, lacat ngom pa acoli. En gin meno ni en aye gin ma in macalo in ladit Rwot nyo in ma itamo ni ibed lawi rwodi, en aye gin ma omyero in iwek eno ki lutinoni. Nongo wii tiyo mono maber kong. Wi in ma cani yen acana kikome tye ka tic maber, in itye nge ngo ma in itye timo ne? Kong ka kipenyi in itye moko i ofice pa lawir rwodi pingo? Kun ingeyo ni lawir rwodi i Acholi ki yero ayera pe ki nywalo anywala he? Woru ma calo acana me acel ki yero bene ayera i ofice kenyo. Wakwaru ma con ki arwot awic kicimo acima onyo kiyero ayera ni obed lawi rwodi. I nge en rwot awic, rwodi mubedo dwong ata. Ento man in itye i cere, in dano ni itwero ruco lok ada, lok ada kom ada eni ma wan Acholi wangeyo weng maber kun wangeyo history maber i lobo Acholi. Acana pingo in itye kelo acena i kwoni ki i kwo pa lutino ni? Pingo itye roco yo pa lutino ni? co lokke mere en eno dano marac nyo dano marac kodi pa larac wan pe wabiye nyibone i acholi ineno wai yo wan pe wabiye wan wangeyo ni in dano maber myero ibed ngat ma lakica ma kica mako i kom dano. Latela bene pe omyero obed latela ma doge kilaa. Latela kong omyero onen ni lwak ma mege ocamo nyo lwak ma mege kong tye ki kwo maber ka en dong bedo i ot ma nino maber. Man rwot acana in itamo ni in itye nino maber i kom bedi i kom bedo rwoti-ni? Ma kom dano eni ma gitye i nge cel eni ko weng gangi-ni gitye i kure akura? Dano ma gin itye ka telogi kombeddi gitye calo obibii i komi gitye ka kwele akwala ma kombeddi teke gin mo keken opoto i wi otti ilwor bwura mo keken ma opye i wi otti ilwor wan macalo lacwale wabitiyo ki tools weng me lweny i komi in macalo rwot acana wabitiyo ki tools weng ma in iniang woko. Wabitiyo ki tools weng ma in in pe omyero inen calo lok tuku. Eni lok mo ma tye bad news ma cwiny ma tye i cwer ma pe larre. In iko iwinyo mere calo pud wan tye i tuku atuka ento ibi neno action massive action mass action ma obitimme i kome acana ci ibi ye ni Acholi kara kaka marac do. Ibi ye ni Acholi ka okeco kara rac loyo lyecco. Acholi ka okeco obikeco loyo wa jubi. co eni gum maber dong in itye neno pig wang acholi ibiniang eni lok mo me cwer cwiny marac tutwal marac ma lit ma omyero angeyo ni jo mukene pe gitwero lok aloka ento gitye ka lweny lapiny lapiny co gin atye mere kiti ki lok weng Dano macalo rwota pire kacel ki jo ma otiyo kwedgi wan wabicako cwalo ciling yo weng me lweny i kom acana wan wabilwenyo i yo weng wabilwenyo weng i yo weng i kom acana wek acana onen-noko oniang-o ni wan acwali wan pe wanyibo mi. Awaco dok anwoyo ni lutino bwuna bwoi ma gin tye luwe ka mitte ni giwe ciling tye kaka eni wer wer mere maber ki nge acana i lok kom kwo cokane ni two hundred dollars muno pud mere me citidio fee keken muno mere me citidio ka dong ikwo ciling ma dong bino i komi wabigami bene wakelio woko kany ka pafoming co ma megi. kun nongo i exposing kwo pa cal kwo pa calani wan wabiketo i wer lutino awobe ma kenyo weng ma gang kenyo weng wan wabiketo wer kiyub poko weng ki nya acana ki exposing kwo cuka ne neko exposing kwo me cato ngom moko ki aram ki camo cana ma wutimo weng i lobo Acholi ki kit otingo kit muduki i kom Rwot Kacimiro weng waketo gin eni weng obed i wer waketo obed i wer keken ci otum. Ka wan awer acana wero wa ite larakaraka wa ite aguma weng wawero acana wa weng wa imyel ki ding ding wa myel acana weng nyo wakuto woko ku lere nyo guleyo acana wa biniang woko ni wan Acholi pe wanyibo meng.